Salut! Mär sinn erëm do!
Mär sinn haut erëm am Bësch ënnerwee an.
Mär maachen en Overnighter. Klengen Overnighter.
Jo. Dat heescht, mär schlofen am Bësch. Huhuhuhu. Gäil. Gruseleg. Kuerz virun Halloween.
Jo. Mär hunn haut de Crua Outdoors dobäi. Deen hu mer eis selwer kaf. Mär ginn net gesponsert. Mär testen dat Déngens emol, well et ass éischter esou fir ze wanderen, zimmlech schwéier. Dat ass ongeféier esou grouss. An e weit awer scho e bëssen, he? Ja. Dat ass elo net näischt. Dat ass net näischt.
Mee mir testen dat Déngens emol. Voilà, well vläit lount et sech jo, dee matzeschleefen, wann ee gutt dra schleeft.
Teste mer.
Bis gläich. Sou, da kucke mer einfach emol, wat hei dran ass. Sou, also, hei hu mer emol eist Zelt. Ja, irgend eng Envelopp. An dat war et schon. Du misst nach irgendwo Stange sinn. so. Ähm, keine Ahnung, wat dat hei ass. Ah, dat wärt schon de Croix sinn. Dann hu mer hei nach. Okay, also Bannenzelt en Iwwerzelt ginn dreen wo nach kann driwwer zeien mat Ech gesi grad halt néit sinn. Ah, dach, si sinn awer zougepecht. Dat heescht, waasserdicht misst et och sinn. Kleng Isoléierschicht, kann een dat esou nennen. Ah, kucke mer. Wat mega cool bei dem Zelt hei ass, et ass esou eng Aart Biwaksak, wou een um Buedem kann ausleeën oder um Bam festmaachen, dann huet en eng Hängematt, kann an der Hängematt schlofen. Test mer dat haut, nee ech schlofen net an enger Hängematt, ech kann effektiv net dra schlofen wéinst dem Réck, dofir teste mer et einfach haut um Buedem. Ooh, gesitt der déi? Déi gesi scho e bësse méi gäil aus.
Déi fënns de och erëm, déi do. Déi do, éischtens, du fënns se erëm, zweetens, et sinn net déi bëlleg Heringe wou se do eng Kéier drageklappt sech verbéit hunn. Mä dat teste mer, fir d'Straff ze zéien. Nach en zweeten. Säckelchen mat de Staangen. Dann huet en net grad alles an der Gladder leien. Ja d'Gladder. A propos, de Gilles ass haut och mat dobäi an d'Nathalie. Mee déi gesitt der dann herno oder an engem anere Video. Eng, zwou, dräi, véier, fënnef. Hei duerchstiechen. Hei kann en zweete mat dru maachen. Dann huet en eng Duebelkummer. Hä Tim, nächst gëtt fir eis. Kann een dann och d'Mëtt opmaachen? Jo, jo, jo, hei méchs de op. Hei hues de. Wou ass dat da lo? Hei. Hei mëss de op. Dann hues du en duebel sou groussen. Das war wirklich cool.
Dat ass schon net schlecht, he? Plus wann der am Summer sidd, der wësst et reent net, du dat Netz ronderëm, d'Moskitoen hält et weg, dat geet schon duer.
So Mini. Ass hei op der Säit och eng Tirette? Ja, kanns de lauter, kanns der 10 dru man. Ja, wanns der 10 hues, si 10 an der Rei. Du kanns vu vir era klammen, du kanns vun der Säit era klammen. Gefällt mer lo schon. Steet esou scho gutt do.
Steet esou scho gutt do.
Dat do hält e scho mol gutt, hält d'Gefiicht hält dat emol ewech. Wéivill Fësch, also Heringe sinn dobäi? Ech hunn der lo 4 dra gemeet an dann hu mer der nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stéck, also 10. A wéi scho gesot, dat ass eng aner Qualitéit vun Heringe. Präis komme mer zum Schluss. Präis komme mer zum Schluss. Ja, dovunner schwätze mer elo mol nach net. Mä probéieren der elo nach deen heiten hei driwwer ze zéien. Ech brauch iwwerhaapt keen, ech man dat doten den Owend an ech schlofen esou. Einfach mol driwwer geluet. Da kommen wir ein bisschen no. Was interessant ist, hier habt ihr die Clips und die gehen einfach so zusammen geklipst. Fest ist er. Hier ist eine kleine Lüftung. Eine kleine Lüftung, die auch noch bleibt. Op! Wou bass de? Haha, ech hat mer dat net esou cool virgestallt. Ech hu wierklech geduet, et wär méi Klimpy, wann dat esou soe kann. Mee wann ee ganz vill frou mateneen ass, giff se guer nach en zweeten hei erapassen. Tim, schéiss du owes bei mär? Dat gesi mer nach. Ech mengen mer ritten däin Donner op. Also wat ech och nach mega cool fannen ass, ech weess net ob där dat elo hei gesitt, mee kommt wann der e bësse méi no kommt. Kéint ech hei nach opmaachen.
Ah ja. An dann hunn ech mäi Rucksak do leien. Ech hu meng Schung do. Ech hu mäi Rucksak do. Ech hunn alles bei mer, et ass Ënnerdaach. An da schwätze mer enk iwwert de Präis. E bëssen neideg sinn ech schonn op däi Cour. Gesäit richteg cool aus, virun allem wann een et och als Hängematt benotze kann, wierklech. Wat mer nach teste mussen, mee. Maache mer dofir en anere Video. Voilà. Mee so, wat kascht dat Dëppen? Also präislech, wann e schonn esou ufänkt, da kann dat, jo. Präislech si mer do bei Obelink, hat ech virdrun eng Kéier gekuckt, däerf ech dee iwwerhaapt den Numm soen? Et ass mer och egal. Bei den Hollänner.
Bei den Hollänner hu mer gekuckt, do leie mer bei 560 Euro. Ech hunn et awer och scho beim deem groussen D do, Sportsgeschäft, gesinn fir 700 Euro. Awer. Wann Der op d'Croix-Outdoor-Säit selwer gitt, Déi hu ganz, ganz oft Promotiounen. Okay.
An ech kann Iech och soen, wat ech dofir bezuelt hunn, Ech hunn 170 Euro dofir bezuelt. Bah, also, ganz éierlech, 170 Euro, wann dat, wann dat Dénge wierklech hält, wéi et ausgesäit, Jo, dann ass dat da kees okay. de eent an da bass de fäerdeg.
Da bass de fäerdeg, jo.
Da Mee. kees näischt aneschters méi. Mee ob dat esou ass, mengen ech, Ja. gesi mer hënt, oder? Ech hoffen, Der gesitt et hei mat der Isomatt elo hei ënnendrënner. D'Jackett op der Säit, d'Schung op der Säit, hunn ech hei uewen nach ëmmer e bësse Plaz. Et ass da an der Nuet. De Problem wou ech hunn ass net wierklech de Biwisack, mee de Matrass hei, déi ech elo hei gesinn.

Schaut maachen fillen ech, gesitt der dat, vill Kondenswaasser heibannen. Dat ass en negativen Aspekt. Ech hunn déi zwou Entlüftungen op. Bon, et kënnt net u mech. Vum Netz sinn ech geschützt. Dat ass op der aner Säit an dann net erofgedrëpst. An uewen ass awer och. Kondenswaasser. Jo. Da wësse mer dat och. Sou wéi der gesitt, mir hunn d'Nuet gutt iwwerstanen. Mol méi gutt, mol manner gutt. Du hutt matkritt an der Nuet, meng Isomatt huet net gehalen. Do ass iergdwou e Lach dran. A wann der wësst, wéi ech kann erausfannen, wou dat Lach ass, schreift eis d'Wannechgriips an d'Kommentarer. Vläicht giff eis ganz vill hëllefen. Mee dat huet jo näischt mam Zelt ze dinn, wat? Dat huet eigentlech näischt mam Zelt ze dinn. D'Zelt hir, ech war positiv iwwerrascht, du hues vill méi Plaz dran, ewéi ech geduet hunn. Ok.
Effektiv, ech hat nach meng Schung niewendrunner, ech hat meng Jackett niewendrunner, meng Box niewendrunner, ech lung schéi breet, hat de Schlofsak op, well et effektiv gutt isoléiert, gesäit een dann awer natierlech och um Kondenswaasser, Kondenswaasser ass do, et sinn zwou Schichten, du kënns net drun. Ech wollt grad soen, du hues awer e Bannenzelt, kënns net drun, wéi bei mengem dohannen zum Beispill, wat der am Hannergrond gesitt, Dat ass och, mécht säin Dingscht, mee do ass kee Bannenzelt. Wann s de do widder d'Mauer kënns, bass de, bass de drun, bass de naass.
Bass de naass, jo. Dat war hei lo net de Fall. Um Internet enke nogekuckt, huet eng Waassersail vu 5000, heescht anscheinend ganz, ganz gutt. Ech hoffen awer, datt de Buedem, de Buedem ass en anert Material nach, Dass dat nach e bësse méi ofdicht, well en do ëmmer drop läit. Mee mam Waasser konnte mer elo leider net testen, well et leider net gereent huet dobaussen. Leider, leider. Dofir, wann Äech dëse Video gefall huet,
Genau dat. Där wësst wat, en Abonnement do loossen, wann Iech gleeft, giff eis ganz vill hëllefen, liken, sharen. Hoffentlech gesi mer eis dann am nächste Video. Bis dohin. Ciao.